Nawr, dwi'n ffan enfawr o yfed gwin, ond sa'i hyd yn oed mynd i esgus bod fi'n gwybod be fi'n siarad amdano. Felly, nôl fan hyn i helpu fi, mae Arwel, ein arbenigwr gwin, a ti'n mynd i siarad amdano gwinoedd all mynd efo'r porc dyn ni'n bwyta heno. Yndan. So, dw- 'dan ni 'di rhoi'r opsiwn gwyn a coch. Iawn. Achos yn amlwg, does na'm pwynt i fi ddeutha chdi, reit, dyma'r gwin i fynd hefo. Os ti'n mwlcio'r gwin 'na, 'di o'm yn mynd i weithio i chdi. Felly, 'dan ni'n cychwyn efo hwn, a fermentino 'di hwn. Iawn. Dipyn o fraster mewn porc. Oes. So, da ni angen rhywbeth efo dipyn bach o acidity sy'n mynd i dorri trwy y braster. Iawn. Ond wedyn, da ni'n sbio ar prif las y pryd. A o'n i, o'n i'n sylwi ar yr set, mae yna ffenl yn fama, mae yna ffenl yn fanco, felly, felly o hwnnw'n rhywbeth, da ni angen rhywbeth efo dipyn go lew o flas Iawn. sy'n mynd i dorri trwy hwnnw. Okay. Felly, dyma'r opsiwn dwi wedi ddewis mewn gwyn gwyn. Mae yna pethau eraill lasa weithio. Um, Sa'n ni wedi mynd am Chardonnay heb ddylanwad derw o bosib. Dwi me'wl bo' Formentino jyst mynd i ddangos dipyn bach gwell i ni. Iawn, diolch yn fawr. Felly, ma' fe yn lliw neis, dwi ddim yn rhy dywyll. Na, mae mae e reit aur o ran 'i liw. Ond o ran arogl mae mae o reit wel ma' mae o reit defined i ryw radda t'mo' ma' 'na ddipyn go lew o drwyn iddo fo. A swn i'n disgwyl fel rhywun sy'n licio i sofnio'n blonc, licio beth reit sych, reit acidic, mae hwnna yn we weddol debyg. Ie, yeah, mae fe, fi lli teimlo blas i fe ar y cefn fan hyn yn sych neis. Yndi, a beth sy'n neis yna fyd, reit ar yr ôl flas, reit ar gefn y geg, mi, mi gei di beth efo dim bach mwy spicy yna fo. A eto mae hynna am di helpu jyst i dorri trwy rei o'r blas gin ti yn y pryd. Fel gwin coch, eto 'dan ni'n aros yn yr Eidal. Iawn. A 'dan ni'n mynd i fyny i Tuscany. A 'dan ni'n mynd i un o'r rei mwya poblogaidd, sef y Chianti. Oce? Lyfli. A ma' hwn yn Chianti reit ifanc. A'r rheswm am hynna, 'dan ni'm isio 'im byd rhy drwm. Sa ni 'di mynd am fath fatha Chianti Classico. O'n i'n ddeud, m- yn edrych arno fe dod allan o'r botel ma' fe'n ysgafn i liw. Yndi. Ond ma' 'na dal dipyn bach o ddylanwad derw iddo fo. A ma'n arogl lyfli t'mo' mi wt ti'n ca'l yn syth pethe fel y cherries... O'n i ar fin dweud fi isie roi ceirios yn syth. Ie. A ma' mae o reit amlwg. A t'o' be' bydd e'n berffeth efo'r betys dwi 'di rostio hefyd sydd yn myn' efo'r porc. By' mi neith o weithio'n dda achos ne- neith o ganslo'r milisrwydd yna allan i chdi. Ie. A so dwi me'wl fy' hwn yn berffaith i fynd hefo fo. T'mo' be' dwi me'wl taw'r coch i fe i fi i fyn' efo'r porc. Ne' trio'r ddau 'de? Wel os o's raid t'mo'.